koko ng'eny ang'enya omiyo aywaga ni gimomiyo nadonjo e dalani. Koro ang'o omiyo nadonjo e dalani? Jaduong' moro te man, jaduong' moro te man koro an adala ka a. Ni ni Steve, wuon Cliff. Jaduong' mane owuok awuok okinyi kata dhogi nigi ok kia kata ni onego tere pa.

Aya kuonde ma yaye, iko bunge kama yaye. Kare rita rita. Gimana nyalo hinyi gi gini? Apenjo ni ya kanyo. Nyawagiri yani idwaro limita. Apenjo ni ya kanyo. Apenji ni nyawagiri idwaro limita. To anyalo mana limiti. Mineno ka an gi wendo. Ni wuok okinyi.
Adieri idhich muma ng'ongo ma nigi nyithindo. Dok iwe diemi yare ka a. Idhi kanyi koro sani. Ni idhi kanyi sani. Nyawagiri adwaro nyisi gimoro achiel in. Eh. Adwaro nyisi ni kawuono kata obedo ni nalal, anyisi ni pile pile ok Jumapil. To 2024 ok en 2025. Obedo ni namadho kong'o e 2024, wanyisi 2025 samoro abiro madho soda. Anyisi ni kawuono ng'ama biro go ka serious ni ok en welo ma pile pile abiro go ka. Pile pile. Iroma, iroma gi kelo welo ot kae mok adwar. Ma wendo mane mibiro godo ni? Yawa gire e gimomiyo atemo lero ni niya, pile pile abiro ga gi jokong'o ma kwang' biro go kwa kwang'. Anyisi ni kawuono adwaro nyisi osiepna maber, osiepna masiko kalando ni kaka dayudi. Osiepni mane?
Anyisi ni osiepna ni en serious to akwong alando ni gik mosetimo gi kaka osekonya nyaka kapok agik anyisi wadonjo anyisi nyinge original. Dhano chalo liguru. Nyawagi adwaro nyisi niya. Dhano chalo limdwa kodi. Dhano chalo limdwa. Osiepi mineno no en emochori. Aya koro adwaro nyisi gimoro achiel. Adwaro nyisi gimoro achiel nitie osiepe machoro ji ma giluongo ni osiepe maricho. Osiepe makonyo ng'ato mago osiepe mabeyo. Adwaro nyisi ni ma iluongo ni Barnaba Kelly Wood Tsunami kata kiero Jasagero. Original. Wuoyi ma osiko ka konya.
Inyalo paro osiepeni moko ma nisomo godo ma nomiyi advice. Mm. Inyalo paro. Anyalo paro.
Sani gin kani. Dong sani gilokore ok gidwar. Ling nyawa gire. Ber ing'eyo niya nonyuola chon. Ndalo ma rwago vita Jerman ne ang'eni ne pok kata onyuoli. Ndalo go rwago vita Jerman ne wan mana gi ng'ato ni Oginga Odinga. Ang'e osiepe mabeyo gi osiepe maricho. Adwaro nyisi ni Barnaba Kelly Wodi Tsunami kata Kiero Jasagero en ng'ama serious to kendo en e ng'ama omiyo agero nyaka ot mineno ni to de onge en wanyisi ni akata ute gi dok agero dalale kong'o nono en e ng'ama omiyo mokelo mineno sani inyalo bedo e oda kata obedo ni lwera sama donjo to oda to bet wadonjo e ot moro wanyalo nini anyisi ni bana bakeli weso nami mineno ni loso gik madhi to kendo kidwaro gik moko To anyisi ni mae ng'ama noting'a gi gari chieng' mane alal ka kong'o mokela mosomona moketa kama Probox ber. moro mane obiro dochung' e tiende kae. In iwacho Probox anyisi ni owuo luringo gi V8 B10 gi ni V16 ema owuo e sani. To to otimo kipindi ma To anyisi ni bana Bakeli wo Tsunami original en ng'ama serious. ma iriyo na.
Ne Oh. nyakimosna wendo kiluoro jaoda. Idhako malelo ndi. But Dong ma- ng'ato to nyaka walelo but ni pika chaka yud ni upima gi mika de. Mika de mka ma kata lelo mohewa. Eh, koro jaoda Eh, adwaro nyise ni nyien eh, en e ng'ama en gi- nyien ma serious to kendo kidwaro yude en opposite collejin kole ma nyisi jin ni en kwalo ng'ama ka. serious ng'ama ong'e kaka iwuotho ei gari te to kendo ineno kaka daktari chuoyi sindan cha eka embe onge kaka ong'eyo tuoche te manyalo sando gari to kendo wanyisi niya en onyalo wuoni into pairs iluongo nang'o kisungu to Pairs. into spare parts. donjuru watu upim na gigo Yaye, pod kawabedo apimo ni gini Donjuru jawagire oo. pok atieko pok atieko chung' kanyo jaoda nikoni one mita kom kae wapim yaye kom ang' nwago mbaka mwag joot Anyisi ni nyieni e yudore opposite Kolejin, to nyieni en ng'ama serious mosomo mechanical engineering to kendo kidwaro ng'eyo, anyisi ni ineno ndalo ma nyocha Raila Odinga ne gache okethore cha en ema noome e en ema noloso ne Raila gache ma sani anyisi ni agombo wuod Alego sani e nyaka nolos gari pok gimoro amora ochako thago gach Raila

Kita apa malah rekam? Aduh, Pi. Hei. Hei. Kamu gini? Hei. Eh, wan koro wasedonjo e ot. Koro ber ka ineno osiepene, imanyo, ok ichunge ichapni, ichapni, ichapni, imanyone kata kaka gimoro nyalo donjo.